Şuny al tanalmak isleseň bara kän oýun bara başgaça zatlar hem edip bolýar ýöne bara ertir öýlenersiň öýlenmedik bolsaň bara çagalaň öňüne kaka diýip çykarýarlar etsene gaýrat et bara şu wagt bara geplejek däldim ýöne gulagyňda sygan bara gelişmändir da bara gelişen bolsa da geliş diýjek däldim bara düşenokda sana bara şoň üçin ýygnap bersen bir ata o zonada çüňkde durýarlar bara ana şoňa meýzäp şoň a muny tanaýan ýokmy muny duruzyň bara bara bizden bir şykmasy bara mundan görüp ýene

Indi şoň ýaly pul köp bolsa şoň ýaly ýagdaýda. Ine pul köp hemme zat gowy da şu wagt. Ogulda da şoň ýaly baý ogulda baý adamda şoň ýaly. Oguldyr baý pyş pyşym edeli bir iki üç. Raspakowkaçy edýän dişli ören hoka. Garaş bu. Alýas dişli. Bir nakleýçi kiçik çykmaly da söýgi mi maşyn mi näme bir zat çykmaly da. Sürpriz rap bolmaly da bir sürpriz zat. A u diýip Aýtdym-a. Indi şuny ýaly zat çykdy, indi ýemle. Ýemläb-ä bilemok normalny. Şuny ýaly-a ýemledi, garaş häzir indi. Nakleyka ýemläp bolmady, musora taşlamaly welin. Ýöne žuwaçka gowy. Salam aleýkum arkadaşlar bir hepdeden bäri zakazyma garaşyp durdum ahyrym garaşdym geldi konkretno gaýnatýan zat aňaryk bärik silteýän zat reklam ederine konkretno etdiler Black Ram diýä wiski Bolgariýadan ýaňja gelibem göni öýe getirdiler. Bahasy hemme zady ýolkaýy bilen iki ýüz tele çykdy. Normalny baha. Peçat seçat kak položno reklamajyklar bar. Indi şuny barlasym gelýär. Dogrumy, dogry dä. Hany barlalyň onda.

Ýigrimi dört ýedi ýazyp ýazjaň edip ýürege çişýän adamlardan nädip dynmaly laýfhak at uzyk jemal prawerno mnoyu köpüsini blok edip bolýa ýöne köpüsi moş dogan garnaşdyr ýa gelejekde gerek bolup biler ýa okuwdan sadikden tanyşdyr blok edip bolanok şolardan azyndan bir hepde nädip dynyp bolýa ýazmaz ýaly edip bolýa ýekeje etmeli zadyňyz pul soramaly. Uly summada bolmaly ýöne o pul. Şuny elim oklaýdy emeli ýa sroçno şu puly tapmasak bolanok diýen boldy. Daş siz ýazsaňyzam jogap bermeýär gaýdyp şol adam. Ýese jogap berip, bolýa diýip şu pul getirsede nä pul alanyňyz borda ýitirýän zadyň ýoga dogan. Uçist tak şto. Sowet at uzuk cemal uzuk cema plahogo ne posowetuj.
Käwagt iş tapmasam ýazylan ýorumlara göz gezdirýän. O ýorumlar maňa güýç berýä, hyjuw berýä, ruh berýä, ylham berýä, joşgun berýä. Şonda meň ýadyma söýgüli şahyrymyz, hakydadamymyzda heýkele öwrülen merhum Kerim Gurbannepesowyň Iň uly gargyşym päliň, ýoldaşyň, Özüme-de pälim, ýoldaşym besdir diýen setirleri biygtyýar ýadyma düşýär.
Sadaň oren adam ol düzelmeýä. Kim atma etse sen kam. Nirde konkurs wakaý? Konkurs öyle oturandan gitdi özüňe şeýt iş öyle. Konkurs utmaýaň, ýöne utarnyp umyt etýän iki manatlyk zadan gidip işle. Gazanyp al. Diýýän iki sany porsut tarelka üçin adamyň gargynjyny almana. Ine, men-ä indi gargynyp başladym, konkurs atmyýa çekseler, dogrymy aýdaýyn. Maksimum utjak zadyňam iki sany porsut tarelka. Jaý utaryn, maşyn utaryn, pul utaryn diýip arzuwam edip oturmaň. Laha duran. Uje konkurs geçirýän adamlaň özleri bellisini etýä kime bermelidigini. Özlerine ýok laý.
Men goýýan wideolarmy bir ýerler üçin goýamok. özüm üçin goýýan. Göräýiň diýip haýyş edemok, isleseňiz görüň, islemeseňiz görmäň. Göreniňiz bilen artýan zadym ýok, görmäniňiz bilenem hiç kemelýän zadym ýok. Bildirenogam, gyzyklandyranogam, gynandyranogam. Karl Marks şeý diýipdir, Il näme diýse şony diýsin, sen öz ýoluň bile ýöräber. Men öz ýolum bile barýan.